Кызым, әйдә инде, йоклар вакыт җитте бит. Йокым килми минем әле. Әйдә мин сиңа алайса Крым ханлыгының тарихын сөйлим. Кызыклымы соң? Син тыңлап кара, сиңа ошарга тиеш. 1941 елда Алтын Урда ханыкларга таркала. Һәм шул иң шуларның иң бер берсе бер бөекләрнең берсе булып Крым ханлыгы торган. Бу кунакка Кырым, Төньяк Кара диңгезе һәм аның янәшәсендә урнашкан территорияләр килә. Шәүлә, 1941 елда Чингизик Хаҗигәрәй хан тарафыннан корылган. Кырым ханлыгы Осман империясенә караган. Без Алтын Урда варислары һәм Бөек Урда, Бөек Ватан һәм Кырым тәхете ханнары. Кырым татарлары еш кына Рәсәйгә һөҗүмнәр ясаган, алар аңа айканнар җыю һәм кулларына алма сату белән эшләгәннәр. Халыкның төп өлешен кырым татарлары тәшкил иткән. Алар белән беррәттән караимнар да, Итальяннарның, әрмәннәрнең, грекларның һәм башка халыкларның шактый җәмгыятьләре яшәгән. Кырым ханлыгы төрле өлкәләрдә үсеш алган. Халык игенчелек, бакчачылык, балыкчылык, терлекчелек, аучылык, виноград йөзен үстерү белән шөгыльләнгән. Кырым халыгы Кара диңгез буенда урнашканга күрә, сәүдә эше бик зур үсеш алган. Шулай ук торгы шәһәрләрдә тимер эшкәртү, кора, чүлмәк ясау, туку, төзелеш һәм башка һөнәрчелек үзәкләре була. Җыелабыз, җыелабыз, иң матур, иң яхшы, иң әйбәте миндә генә. Кайсы кирәк, сайлап. Биләле монда.

Кырым кабалында дәүләт дине сөнни ислам була. Дин сүзләр шулай ук дини уку йортлары, мәктәп һәм мәдрәсәләр була. Аларда ил халкының төп өлеше грамота һәм дингә сыйфатларына өйрәнелә. Шулай ук әдәбият актив үсеш ала. Кырым татарлары еш кына Рәсәйгә һөҗүмнәр ясаган. Алар аны алтыннар җыю һәм куллану алу максаты белән эшләгәннәр. Кырым ханлыгында көнкүрештә һәм дин һәм диндә милли традицияләрне сакланга, биредә туклану культурасына һәм этикетына аерым игътибар бирелә. Кырым татар милли бик күләмле штрихлар бар. Бу Кырым ярымтравының матур климат шартлары булган җир буларак, бай үсемлекләр һәм хайваннар дөньясына ия булуы белән бәйле. Кызым, әйдә, әтиең кайтып вакыт җитте, китабыңны алып куй, укырга утырырга кирәк. Кырым татар өстәл этикетының үзенчәлекле. Гаилә башлыгы әтисе, аның янында әнисе, аннары өлкән һәм кече балалар өстәленең иң түр урынына утыра. Беренче булып бисмилла сүзе белән ризыкка гаилә башлыгы, аннан соң башка барлык трапеза катнашучылары да керешә. Бисмилла. Ашау тәмамланганнан соң, иркәне кыска дубыл куганчы өстәл артыннан тормаганнар. Әтием, я рөхсәт сораймы, кызкаем? Мин рөхсәт дисә бирәм, ләкин башта әтием Әни, карале, алар гел эшләгәннәр дә эшләгәннәр. Берәр күңел ачу булганмы соң аларда? Кызым, син бит ашыгасың, мин сиңа менә шушы көнне сөйләшим. Аларның иң кызыклы мәҗлесе ул аллаһи булган.

Байракта ярым ай белән дуңгыз ясалган, ул ислам динен аңлата. Аларның алтын төсендә байлыкны кояш төсен аңлата. Һәм байракның төсе безнең зәңгәр төс, зәңгәр ул изгелек, чисталык төсе һәм шулай ук

Балаларга мин аңлаткан чагында хикәяне укыдык, монда күрсәткән булыр идем. Менә бу ак бүреләргә сезнең фикерегез ничек? Менә мин үзем менә шушы тарихны теге чып-чыны белән белмәгәчтә, мин менә балаларга шусы сорауга

Кырым ханлыгының ир егетләре эштә күлмәк кигәннәр. Кырым ханлыгының егетләре эштә күлмәк кигәннәр. Шул күлмәк өстенә озын чапан кигәннәр. Шулай ук аякларында аларның чалбар булган һәм читек. Башларында колпак булган. Ә чапанны алар җил бал белән бәйләп кайтырмыйдылар. Хатын-кызларның киемнәре киң чалбардан торган һәм тезгә кадәр җиткән күлмәк. Күлмәкнең тукымасы гаиләнең хәленә карап торган, төрле тукымалар булырга мөмкин булган. Кызлар башына феска салган баш кигәннәр һәм шулай ук яулык белән бәйләп кайтырга булганнар. Шулай ук муеннарына тәңкеләрдән ителгән муенсалар да тукканнар.

Монда безнең егетләр өлеше, кызлар да бар, зыян юк, ансы да бернинди каршылык китерми, кызларның да булсалар да. Нәрсә турында сөйләшеп китәргә телибез? Әз генә безнең менә шу бүген программага кертелгән әйбер отлар турында. Безнең менә очрашуыбызның Мәкаль татар халык мәкале дип әйтәбез инде, әйтеме, ул ир егетнең йөрәгендә иярләнгән ат ятар дип. Йөгән йөгән шулай ук икегә аерыл, ике э, төрле була. Менә берсе авызлык белән һәм авызлыксыз йөгән дә бар, ат башына кигереп кенә куярга, ансы нәрсә дип атала, икенче исемдә.

Мин Сәфине гаиләсен бик әйбәт беләмен. Аның әтисе дә, бабасы да бик тырыш кешеләр. Безнең авылда аларны белмәгән кешеләр якты инде хәзерге вакытта. Ләкин башта кызымның да рөхсәтен сорыйм. Кызым, килеп китче әле яныма. Кызым, син Әмирхан улы Сәфиттинга кияүгә чыгарга ризамы? Икенче тапкыр сорыйм. Син Әмирханова Сафитдинга кияүгә чыгарга ризамы? Өченче һәм соңгы тапкыр сорыйм. Син Әмирханова Сафитдинга кияүгә чыгарга ризамы? Менә күрдегезме? Бу никахка Алла разый булсын. Әйдәгез, яшәр өчен тагын бер тапкыр дога кылыйк.

Киясе вакыты аларны көтеп, әле бу соңгы безнең конкурс түгел, безнең әле декабрь аенда бик бу карар бар.